Nĩ kũrĩ andũ mathire kĩndũ twĩtaga reunion. Reunion nĩ ũrĩa andũ macemanagia, rĩngĩ mwathomaga na andũ, mũgaikara mĩaka ta twendi mũtarĩ mwacemania. Rĩu rĩ, andũ makoragwo me desk mate rĩ, nĩ maikaranirie, ũmwe nĩ arĩ na nguo cia goro mũno, na ngari okĩte na ya goro, na nĩ akĩaragĩria andũ maũndũ manene manene. Desk mate ũrĩa maikaranĩtie nake rĩ, okĩte na gakari gakũrũ, ona nguo iria ekĩrĩte itiarĩ cia goro. Onekaga tarĩ mũndũ ũhũrahũrĩtwo nĩ maica. Rĩu ũyũ wonekaga akĩ agĩtonga nĩ amũiguĩrĩire tha, na akĩmũria kaĩ maica maku makĩritũhire atĩa? Akĩmwĩra no nyende tũgacemania, nĩgetha tuone ũrĩa tũngĩteithania. tondũ niĩ ndona ta wĩ mũtorie mũno nĩ maica. Nake ũyũ ũngĩ akĩũrio agakiuga ĩ hatikĩrĩ thĩna, nĩ tũgacemania. Nĩ gwagĩthire ũguo, magĩkĩbanga ũyũ ũroneka ta e mũthĩni rĩ, agathiĩ manyue kahũa. Na rĩrĩa mathire kũnyua kahũa rĩ, okire ona ngari ngũrũ. Na mũndũ ũyũ akĩmũiguĩra tha akiuga ũyũ nĩ ngũgĩteithia, ũyũ rĩ tondũ arĩ mũndũ mwega rĩ, nĩ ngũmũteithia. Marĩkia kahũa akĩmwĩra atĩrĩrĩ, no nyende gũgũteithia ĩ, koguo rũciũ rĩ, nĩ ngoka gwaku kũrĩa ũikaraga nĩgetha tũgĩe na mũbango mwega, tũikare thĩ tũmenye nĩ atĩa ĩngĩgũteithia. Hatikĩrĩ thĩna, mũndũ ũyũ rĩ, akĩmwĩra wakinya hana rĩ, ũkahũrĩra thimũ. Rĩu ũyũ woneka agĩgĩtonga mũthenya ũyũ ũngĩ rĩrĩa athire gũcera, nĩ akĩhũrire thimũ, akĩ dial wo, akarigwo ĩ na gũkũ ndĩrerwo nyingĩre ũguo, hũre kona ya mbere, hũre kona ya kerĩ, Mũndũ ũyũ kaĩ aikaraga slum ici cia itonga na gũkũ ĩ tondũ nĩ ũrĩa ũngĩingĩra kũndũ ta Runda ĩ, wĩcirie mũndũ aragwĩta na kũrĩa gwĩtagwo ndiũĩ kana gwĩtagwo Kĩandutu, rĩu ũgeciria rĩu kũgera Runda rĩ, mũndũ ũyũ nĩ shortcut akwĩra. Anyway nĩ agĩthire ũguo agĩkora aumĩrĩra estate ya goro mũno. Rĩrĩa agĩthire kuo rĩ, agĩgĩciria aiya tokorwo mũndũ ũyũ akĩandĩkĩtwo nĩ gĩtonga kũ, nĩ gĩtonga gũkũ Runda. Nĩ agĩkinyire kuo Na akĩhingũrĩrwo ngĩti na akiuga ndagĩũka kuona ng'ania tuge etagwo Jackson. Akiuga ndoka kuona Jackson. Eh, akĩona andũ othe maramwĩra oka kuona Mr. Jackson. Ah, Mr. kwa Mr. Jackson nĩ gũkũ. Eh, atĩ nĩ gũkũ? Ĩĩ. Aya nĩkuo aikaraga? Ĩĩni, ĩĩ ndaikaraga gũkũ. Agĩkĩonio Jackson. Akĩingĩra. Parking -inĩ akorire tũngari ta inya ũguo cia goro goro cia mamirioni mamirioni akĩũria atĩ, na akĩona kamwe ka raithi akĩũria kũrathiĩ atĩa, karĩ kwao gũkũ? Rĩrĩa aikarire thĩ me sitting room -inĩ akĩona rĩtwa rĩa kambuni yao rĩandĩkĩtwo handũ, kambuni ĩrĩa ĩmwandĩkĩte, rĩrĩ rĩu ũyũ ũroneka e mũtongo, nĩguo oririe mũndũ ũyũ atĩrĩrĩ, "Hĩ, kaĩ kambuni ĩrĩa ũmĩũĩ?" Akĩmwĩra, "Ĩ aah, kambuni ĩyo rĩ, fifty percent nĩ niĩ ndĩmĩũnĩte." Mũndũ ũyũ augaga ndaririkanaga harĩa anjĩrĩirie gwĩta mũndũ ũyũ sir, sir, sir, tondũ amenyire atĩrĩrĩ, "Hĩ, maũndũ ndũkanairĩre karagita hũnyũ wako." Nĩ waigua? na ibuku ndũkanarĩjanji by the cover. Mũndũ ũyũ agwĩciragia nĩ mũthĩni mũno akorire nginya nĩwe ũnĩte kambuni ĩrĩa ĩmwandĩkĩte. Ũguo tiga kũhũthia andũ, andũ nĩo indo na andũ matihana ũrĩa mahana. Mũndũ no oke gũgĩtuĩra ũrĩe na mbia na rĩngĩ nĩ mathirĩ, no we ũroneka wĩ mũhunyũku wĩna icembe rĩngĩ nĩwe wĩna kanyamũ. Ũguo andũ nĩ matige kũhũthania na mateithanie harĩa makwenda. Ũyũ nĩ motivator wakwĩra ũguo cheers.